Helo, Dosbarth Dewi! Wel, dyma ni, dyma fi, adre yn cadw yn ddiogel. A gobeithio bod pob un o chi yn neud yr un peth er mwyn i ni mynd nôl i ysgol a gweld yn gilydd yn gloi. Um, wythnos ma, rydw i a Miss Davies wedi hala mat o weithgareddau adre i'ch rhieni. Um, ac ar y mat mae llythyren yr wythnos. A llythyren yr wythnos yma ydy T. A dw i wedi bod o gwmpas y tŷ i gael pip i weld beth oedd dy fys i'n dechrau gyda ty. Felly, dw i wedi dod â casgliad i ddangos i chi. Dw i wedi chwilio Tyrannosaurus Rex. Ac hefyd, nes i des i o hyd o i'r tylluan hyfryd yma. Yn y bowlen ffrwythau oedd tangerine! Ac yna, mae sawl tedi i gael yn Mis Anthony, fel chi'n gwybod. Yn y tedis i gyd oedd teigr! Un sydd yn rhuo. Nawr te, yy... Dw i wedi penderfynu heddi darllen y stori i chi, a'r stori sydd yn ymwneud â llythyren yr wythnos. Felly, stori am biti trên. Ty am trên. A'r stori ydy y trên mawr glas. So dyma ni. Bant â ni.

Pwy sy'n aros wrth y trac? Helo, blant! Am sbort a sbri, roedd cyrraedd y parti pen blwydd erbyn tri. Wel, dere pws, paid oedi nawr, fe awn a ras i'r parti mawr. Cam a naid a chodi stêm, pws sy'n ddiogel ar y trên. Pws, Cadi a Cai ar y trên mawr glas. Hwffa pwffa, hwff pwff! Chwytha'r chwiban, Cadi! Cydia den, Cai! Hwff pwff, y trên stêm. Bant â ni! I beg o'n y gogledd, am ychydig o sbri. Ond pwy sy'n neud sŵn crynsian yn yr eira? Helo, blant bach. Oes lle i mi? Rwy'n mynd i barti pen-blwydd erbyn tri. Un llam a naid yn sydyn nawr, yn gwmni gath Arth eistedd a'i lawr.

Pwff a trên stêm am sbort a sbri, dyma bwffian drwy'r jyngl, un, dau, tri. Ond pwy sy'n neidio o'r goeden? A weli di? Helo, blant! Oes lle i mi? Rwy'n mynd i barti. Ga i ddod gyda chi? Wrth gwrs, llaw part bach, ond deren gloi, mae'r injan yn chwyrnu a'r olwynion yn troi i mewn a'r llawpart, a dau fwnci syn. Gwasgwch i mewn! Mae'r lle braidd yn dynn! Llawpart, arth, cath, cadi, a cau, a ddau fwnci'n reit hapus wrth fynd ar eu siwrnai.

Helo, blant! Ga i fy ciwio na fi ddod i'r parti gyda chi? Dim problem, Clwc. Symudwch draw nawr. Ond nid ti yr hen fuwch fawr! Ond i fyny ar fuwch, heb edrych rownd. Dyma gyrraedd yr anialwch cyn mynd yn sownd! Daeth camel o rwle! O, diar mi! Sori, camel bach, does dim lle i ti! Ond dyma'r camel, yn sboncio, yn neidio a gwthio, a hwff pwff, y trên stêm yn dechreu gwibio i mewn i dwnnel tywyll a chudd, ac allan mewn eiliaid i olau dydd. Yna yn sydyn, hwff pwff, daeth i stop! Dewch allan, rhyn ni yma, meddai pawb yn un côr. Ond Pwy sy'n cael parti ar lan y môr? Wel ie, ci bach! Hip hip pore! Penblwydd hapus i ti, meddai pawb dros y lle. Diolch, ffrindiau, roedd hi'n heddiw yn dair oed, a dyma hip os y parti gorau erioed. cewch cacen a gemau ac ambell fwlwn. Ond am nawr, dewch i chwarae a chadw sŵn! Neidio a sblasio a hwyl llond y lle. Nes i clwc weiddi, mae'n bryd mynd tua thre! Ci bach sy'n cyfarth. O, diolch, hwyl fawr! Dyna dreni fod rhaid i chi adael nawr. Pawb ar y trên, a chydiwch yn dyn! Hwff pwff bant a ni, byddwn adre ym mhen dim. Nôl ar ffrindiau yn ei tro. Cawn siawns i chwarae rhywbryd eto. Chwytha'r chwiban cadi, cydian dyn cau. Hwff pwff y tren stem. Adre a ni. Dyma cyrraedd y stesiwn. a chwff pwff sy'n llonydd, ar ôl y holl ruthro, tros ffôr a thros fynydd. A dyma Mam. Mae'n amser gwely nawr. Nos da, hwff pwff, a diolch yn fawr! A dyma stori. A dyna ni. Gobeithio bod pawb wedi mwynhau y stori. A um, cofiwch, gallwch chi fynd o gwmpas y tŷ os ych chi moyn yn chwilio am bethau sydd yn dechrau gyda te. Uh, felly tynnu llun nhw neu ysgrifennu geiriau. Um, a gallwch chi hala lluniau i Miss Anthony neu Miss Davis. Diolch i chi am rynda. Gobeithio gweld chi cyn hir. Ta-ra pawb! Hwyl fawr!